Hija kapaċità li evolviet mal-bniedem.
Hija l-mezz kif toħroġ fil-beraħ dak li hemm mistur ġo fik.
Takkwistaw twettaqa mingħajr ħsieb. Kważi mingħajr ma tinduna.
Stħajjilha żifna. Nisġa kkumplikata bejn tnejn jew aktar. Li teħtieġ koordinazzjoni li ma bħalha. Din hija l-abbiltà li nuża l-lingwa u nesprimi ruħi. Fiż-żifna ta' kuljum insejħulha taħdit. Biha nesprimi jien min jien. X'inhi l-lingwistika? Il-lingwistika hija xjenza li tistudja l-lingwa fuq kull livell. Mill-ħsejjes li bihom nibnu infinità ta' kliem u sentenzi sal-istruttura u t-tifsir tagħhom. Iżda ma tistax tistudja kapaċità daqshekk fundamentali mingħajr dixxiplini oħra. Eżempju, biex nifhmu kif jirnexxilna nitgħallmu, nipproduċu u nifhmu lingwa, hemm bżonn perspettiva psikoloġika. Jew, jekk l-għan huwa li nifhmu x'jiġri meta persuna jkollha xkiel fil-fakultà tal-lingwa u kif nistgħu ngħinuha, allura rridu nikkollaboraw mal-esperti fit-terapija komunikattiva. Jew, minħabba li l-lingwa teżisti f'soċjetà, ma nistgħux inħallu barra l-aspett soċjoloġiku u antropoloġiku. Bir-riżultat illi sejbiet fundamentali f'dawn l-oqsma kollha joffru wkoll pedament għall-ħolqien ta' magni li jikkomunikaw, li huwa parti mix-xogħol fl-intelliġenza artifiċjali u l-inġinerija. F'Diċembru li għadda, meta kont għadni frisk mid-dokumentarju li għamilna dwar ir-riċerka ġenetika fl-Università, iltqajt ma' artiklu illi wassalni minn dik ir-riċerka għal riċerka lingwistika. Skont dan l-artiklu hemm rabta bejn l-għana tal-għasafar u l-lingwa fil-bniedem. L-għasafar tal-għana ipejzu meta jkunu frieħ, imbagħad jikbru u jitgħallmu jgħannu mill-għasafar l-oħra ta' madwarhom. Kapaċi wkoll jikkupjaw speċi oħra, isiru bilingwi. Nafu wkoll li jieqfu jgħannu jekk ikollhom ħsara f'xi partijiet ta' moħħhom. Din is-sena ddeċidejt li niffoka fuq ir-riċerka lingwistika u bdejt il-vjaġġ tiegħi fl-Università ta' Malta billi ltqajt mal-Professur Ray Fabri mill-Istitut tal-Lingwistika sabiex nifhem ir-rwol tal-Istitut fl-isfond tal-lingwa f'Malta. X'inhu r-rwol tal-Istitut tal-Lingwistika? Primarjament, ovvjament, aħna nagħmlu riċerka lingwistika b'mod ġenerali, ġi nippruvaw nifmu x'inhi l-lingwa. Però huwa rwol importanti wkoll li nikkoordinaw ir-riċerka li hemm fuq il-lingwa, kemm lokalment, jiġifieri s-sitwazzjoni lingwistika lokali, kif ukoll eh, internazzjonalment u fejn mek naħdmu ma' lingwisti li bħalna qegħdin jippruvaw jifmu x'inhi l-lingwa. U ħaġa interessanti qed niġej fil-fatt issa minn konferenza ta' dat tip li kienet Torino l-Italja, u tieħu gost titkellem ma' lingwisti oħra li pereżempju jsib wieħed lingwista Ġappuniż tajjeb jew Franċiża qed ikellmuk bil-Malti. Tajjeb, u tieħu gost ħafna mhux biss għax qed bil-Malti, imma x'huma esperti f'dal-qasam u jieħdu interess f'dak li fir-riċerka li qed nagħmlu aħna wkoll. Ir-realtà ta' Malta f'dan il-qasam x'inhi? Mill-aspett ta' riċerka u anke fir-realtà eh, li jinteressana huwa l-fatt li aħna pereżempju aħna bilingwi. Tajjeb. Dan hija ħaġa normali għal ħafna pajjiżi fid-dinja li jkollok komunitajiet li jużaw iktar minn lingwa waħda. Apparti minn hekk, għandna wkoll ir-riċerka li għandha x'taqsam ħafna mal-lingwa tas-sinjali Maltija, dik hija parti importanti minn dak li jagħmel l-Istitut, u għandna wkoll eh, l-aspett li jħollu l-aspett teknoloġiku, il-lingwa fil-kompjuter. Tajjeb, ġifri hemmhekk fejn nippruvaw naraw aħna, apparti mill-li nifmu l-lingwa, nippruvaw naraw nistgħux noħolqu anki programmi li jużaw il-lingwa bħallikieku kienu nies bħalna u jikkomunikaw magħna bl-istess mod. Grazzi Profs.
Grazzi lilek ħafna wkoll.
Interessanti kemm din il-lingwa, din l-abbiltà li nesprimu ruħna jew in-nuqqas tagħha, tmiss oqsma differenti ta' riċerka. Biżżejjed insemmu l-Ingliż, il-Malti, il-bilingwaliżmu, id-dijalett, il-lingwa tas-sinjali, it-teknoloġija, il-kompjuter, l-internet. Emmnuni qatt ma ħarist lejn il-lingwa f'kuntest daqshekk wiesa'. U la bdejna nsemmu r-riċerka fil-lingwa Ingliża, ser niltaqa' ma' Sarah Grech, Sabiex naqta' kurżità kbira. Aħna u Malta nużaw ħafna l-Ingliż f'ħafna sitwazzjonijiet. Meta nsiefru, it-tendenza hi li nużawh iktar. Però anke meta nużawh b'mod imsejjaħ korrett, jarfuna li aħna Maltin. Iva. Allora, l-Ingliż ta' Malta għandu xi karatteristiċi li jiddistingwuh minn l-Ingliż tal-Awstralja, l-Ingliż tal-Amerika, l-Ingliż tal-Irlanda. Iva, fil-fatt għandek raġun hemm xi karatteristiċi Maltin żgur bil-mod kif nitkellmu bl-Ingliż. Ma nafx tiftakarx ilu forsi xi sentejn kien hemm dik l-istorja, kien hemm video fuq il-YouTube ta' xi ħadd raġel kien jgħix fit-triq, kien jgħix fit-toroq l-Irlanda minn għalija. U ġie intervistat dal-bniedem. Hawn Malta bdew jgħidu dak il-bniedem żgur Malti bil-mod kif jitkellem, issa ma qal xejn li li jorbtu ma' ma' Malta, ma bdiex jisemmi xi xi Żgur minn għalih postijiet jekk jew hekk. intilef il-memorja, le ma kienx jaf Naħseb min hu. aħ- appuntu, eżatt. Ehm, imma l-mod kif kien qed jitkellem, bdew jgħidu da li li żgur li hu Malti. Jiġifieri mbagħad aħna issa r-riċerka fil-fatt minn hemmhekk bdiet li li issa qed nippruvaw niffokaw ftit fuq dawn il-karitt- karatteristiċi x'inhuma, x'jista' jkunu għax Xi ħaġa bilfors hemm li tista' tinduna daqshekk malajr, bniedem jitkellem, xi ħadd jitkellem bl-Ingliż xorta tkun taf li huwa Malti. U r-riċerka fuq hekk issa qed tiffoka daqsxejn iktar. Dejjem mill-punt di vista ta' komunikattiva. Jiġifieri dik l-idea li rridu ninstemgħu qisna l-announcer tal-BBC jekk mhux ir-reġina, inkella ħażin. Mm. Tlaqnija. Iva, għall-ewwel kienet naqra diffiċli di għalina dil-ideja ġdida li eh, għanna l-Ingliż tagħna isa jisna qabel konna nixħdu għada xej. Konna nħossu eh, inferjuri.
Konna nħossu eħe, eżatt, li fil-fatt eh, aħna nużaw il-lingwa Ingliża għas-soċjetà tagħna, fis-soċjetà tagħna, jiġifieri jrid ikollha tifsira partikolari għas-soċjetà tagħna. Saħalli, inti semmejt qabel vera nużawha anke biex insiefru biex international business jew whatever, vera. Imma l-ewwel u qabel kollox aħna għandna l-Ingliż ta' Malta stess u nużawha ta' spiss bejnietna u fil-fatt tista' tgħid in-nies li joħolqu lingwa mhux the other way round, jiġifieri suppost aħna Nużaw il-lingwa skont il-bżonnijiet tagħna, skont il. Bil-varjazzjoni Maltija. Jiġifieri m'għandniex niddejqu wisq illi ma ngħidux tree u thri u ngħidu tri li tfisser tlieta u tri li tfisser siġra. Fil-fatt hawn varjetajiet. li iktar norbtuhom mal-ewwel Ingliżi, pereżempju tal-Irlanda, fejn ukoll m'għandhomx it-th, m'għandhomx il-thank you, għandhom it-thanks. Mela l-Ingliż ta' Malta huwa zokk ieħor fis-siġra Ingliża bħal m'huma l-Awstralja, l-Ingleterra, l-Irlanda u kull fejn u kull fejn huwa mitħaddet.
Oqtajt għall-kurżità, l-Ingliż ta' Malta huwa differenti. Bħal m'huma differenti ċerti kliem fil-Malti li jingħadu biss f'partijiet tal-gżejjer tagħna. Nifhem ukoll li minn barra hekk jeżisti kliem ieħor. Ngħidu aħna bħal bejn it-tobba jew bejn is-sajjieda li trid tkun tal-qata biex tifmu. Il-professur Albert Borċi imexxi ħafna riċerka dwar dan u għalhekk tlabtu biex niltaqgħu ftit. Eh, Bonġu, Ross. Qalbek. Kif int? Għalajnik. Eh, le, le, pjaċir tijaj.
Eh, ma.
Tkellmu ftit. Torta d-dialett.
Għala, jien fuq il-palku fuq il-television, kemm il-darba ikolli nuża xeni fej jidħol dak illi naħsbu li ju id-dialett, minni ċerta minn kunu eh, korretti, imma id-dialett Jeżisti jew ma jeżistix? Bla dubju r-riċerka turi li għandna djaletti Malta u mhux sempliċement ġifieri aċċenti, mm. ġifieri mhux sempliċement modi differenti ta' kif nippronunzjaw il-Malti l-istess lingwa, imma kull djalett għandu l-grammatika tiegħu, il-fonoloġija tiegħu. Biżejjed ngħidlek li għandna riċerka pereżempju li turi illi ċertu djaletti naduri xlukkajr għandhom vokali iżjed milli nsibu fl-istandard. Sewwa, jekk immorru għall-grammatika, pereżempju għandek eh, ċertu djaletti Għawdex, il-plural ta' karozza, kroroz, mhux karozzi. Anki Għawdex stess, pereżempju mareċ għall-plural ta' marċ, mhux marċi. Birkirkara u viċin, il-plural ta' kutra, kwieter. Sewwa, ġifier inti għandek regoli grammatikali isak qed titgħallem lingwa barranija bir-regoli tagħha. Mhux għalkemm tippronunzja fuq il-palk, qed tifhem. Mbagħad hemm dik il-ħaġa wkoll li sfortunatament fuq il-palk id-djalett jintuża għall-effett komiku. Mentri fil-fatt id-djalett isu dik il-parti sagrosanta tal-bniedem, dak l-ispazju privat u intimu fejn qiegħed mal-familja, mal-ħbieb, sewwa, fejn hu jħossu verament hu min hu, sewwa dik l-identità tiegħu, ittieħ dik l-identità. U sfortunatament għandna eh, isu pressure fis-soċjetà biex id-djalett inwarrbuh u isu isu xi ħaġa ngħidulu mawweġ jew imfarrak, eh, l-istender ngħidulu pulit, mm. eh, isu daw il-pressures li hija veru dnub nkunu tlifna xi ħaġa li verament hija prezzjuża għall-identità tagħna. Jien niskanta eh, il-poplu tagħna, forsi mħabba l-istorja tiegħu, kemm għandu eruq fondi, kemm jirreżisti tibdil li hu jaħseb li għaliex dana bejn raħal u ieħor illum erba' passi bot minn xulxin jekk mhux maquda. Tgħidli li hemm dialetti differenti. Ekku, anzi, anzi, kellna riċerka li uriet li Ħaż-Żebbuġ, pereżempju, għandna ħames areas differenti fejn jitkellmu, jiġifieri xi ħadd mit-tla' tar-raħal jista' jgħid dak minn hemm jew dak minn hemm. Fimt? Jintgħarfu. Jintgħarfu, jintgħarfu. Ekku, eħe, eħe. Issa oħra li rrid insaqsik, jiġi ħaddiem id-dar, xi darba jidħol kulħadd jidħol, jiżaw Malti li jien ngħid, ma nafx qed jgħid, ma nifhmux. Dak xi ħaġa dialettali jew jew xi reġistru kif ngħidu. Ġifieri inti għandek l-ewwel id-dialetti li huma forom differenti tal-lingwa kollha. U mbagħad għandek oqsma speċjalizzati fejn inti nies li għandhom l-istess attività joħolqu t-terminoloġija tagħhom. Pereżempju, fis-sena tal-bini għandek kliem bħal ċava, saljatura, naturalment tkun taf x'inhuma, jew kellha il-mastru ta' xi juża l-ekkument. Eh, biex nġiblek eżempju ieħor, fil-mużika nitkellmu fuq flawt, strument mużikali, imma fis-sena tat-tikħil, sewwa il-flawt huwa biċċa għodda li biha tillixxa. Insomma, viva id-diversità. Bir-raġun viva d-diversità, pajjiż daqs tikka b'tant kuluri fil-lingwa. Din il-lingwa tinstab ukoll fil-qalba tar-riċerka teknoloġika u għal Bert Gatt jista' jgħin qatiegħ għax huwa lingwista li speċjalizza fl-informatika. X'inhu, Albert, l-iskop tar-riċerka lingwistika fil-qasam tal-informatika? Forsi nista' nwieġbek b'eżempju konkret flok noqgħod nittejorizza. Hawnhekk qed nurik ritratt ta' ward, Neonatal Intensive Care Unit. Dan qed nitkellem hawnhekk fuq riċerka li jiena kont involut fiha f'kollaborazzjoni ma' sptar fir-Renju Unit, kombinazzjoni. Kif qed tara hemmhekk hemm pazjent, tarbija f'dan il-każ, illi sforz il-stat bikri ta' ħajjitha għandha bżonn monitoraġġ kontinwu ta' 24 siegħa. Issa, ġeneralment, Meta nurse jew tabib jibda shift ġdid f'post bħal dan, ħa jara xi ħaġa hekk sewwa, ħa jara varji grafiċi hemmhekk li juru x'qed jiġri vis-à-vis temperatura, rata tal-qalb, eċċetera Ħa jara wkoll xi dettalji oħrajn ta' interventi li saru lill-pazjent, eċċetera, eċċetera Però hemm ħafna informazzjoni. Biżżejjed ngħidlek illi għal pazjent wieħed f'shift waħda jinġabru madwar 30, 40 megabyte ta' data, li allura hija biċċa xogħol biex tipproċessa kollha. U aħna li ridna nagħmlu huwa noħolqu sistema li tinterpreta dik l-informazzjoni u mbagħad tiġġenera reċensjoni b'Ingliż ċar għal min għandu bżonna. U hawnhekk qed nurik pereżempju ehm, silta żgħira ħafna minn reċensjoni ħafna twal, naturalment hija teknika, imma l-idea hija li Qegħdin nagħtu l-informazzjoni lil min għandu bżonnha fil-forma l-iktar li tiġi naturali, li hija l-lingwa, għax aħna hekk nikkomunikaw, u fl-istess ħin ukoll hemm valur xjentifiku fis-sens li hawnhekk għandek sistema li jrid ikollha għarfien tal-lingwa imma anke għarfien ta' kif tmur minn dettalji li mhumiex lingwistiċi li għandhom x'jaqsmu ma' x'qed jiġri fid-dinja, f'dal-każ il-pazjent, għal-lingwa. U allura hemmhekk hemm studju interessanti ħafna. U kif japplika għall-Malti dan? Bħalissa fejn jidħol il-Malti, din it-tip ta' teknoloġija għadha f'fażi bikrija u l-Malti mhux eċċezzjoni hawnhekk. Hemm ħafna lingwi eh, fejn dawn it-tip ta' teknoloġiji għadhom ma rrankawx daqskemm irrankaw pereżempju fl-Ingliż. Allura aħna bħala istitut b'kollaborazzjoni ma' ħafna nies eh, f'din l-università, Waħda mill-ewwel ehm, affarijiet li ridna nagħmlu hija noħolqu r-riżorsi bażiċi bħal kieku il-bricks biex imbagħad ikunu nistgħu nibnu dawn is-sistemi. Wieħed mir-riżorsi, pereżempju, li ħanurik huwa dizzjonarju, dan huwa dizzjonarju diġitali illi fih jiena nista' nfittex eh, il-verb kiteb, pereżempju, u jtini ż-żewġ forom ta' kiteb u għal kull forma jtini madwar elf forma oħra li huma eh, kitibli, kitiblu, kitiblek, kitibnilkom, eċetera, eċetera. Naturalment hemm it-tifsira wkoll. Dan jista' jintuża minn nies, imma jista' jintuża wkoll minn computer. Dan ir-riżors bnih kollega tagħna John Camilleri, Imma bħalissa hemm ukoll għaddej proġett issa ikbar illi qed jitlaq minn dan ir-riżors biex noħolqu xi ħaġa li ġenwinament tista' tintuża mill-pubbliku wkoll. Dan huwa korpus tal-Malti, jiġifieri kollezzjoni diġitali ta' testi u ta' ħdit, fih madwar 130 miljun kelma u joffri kemm skop għar-riċerka, jiġifieri jiena nista' nfittex kelma hawnhekk bħal raġel u jtieli fil-kuntest tagħha, kuntesti differenti, eċċetera Imma mill-perspettiva tiegħi ta' xi ħadd li huwa interessat li jibni, is-sistemi, jiena l-ħaġa li tinteressani ħafna hija li nuża dik it-tip ta' dejta biex noħloq mudelli statistiċi tal-lingwa, tal-lingwa Maltija f'dan il-każ, li permezz tagħhom imbagħad nista' anke nimxi iktar lejn sistemi iktar sofistikati li ġenwinament jikkomunikaw. Tajjeb.
Fit-teknoloġija spiss insemmu l-informazzjoni diġitali. id-dejta. Dan l-aħħar żidna il-big dejta għax qatt fl-istorja tal-bniedem ma ġġenerajna informazzjoni daqs illum. Fil-Fakultà tal-ICT teżisti riċerka mmexxija minn Mike Rosner li qed joħloq għodod ġodda bl-iskop li tgħinna nlaħħqu ma' din ir-realtà kbira ta' żmienna. Right, there is data and data. What is big data? Big data is, as you'd expect, large.

Fejn naf jien, kieku jirnexxili nitħaddet ma' robot kif nitħattu aħna bejnietna, b'mod naturali. Naf li fil-Fakultà tal-Inġinerija, fil-laboratorju mmexxi mill-Professur Simon Fabri, għandna riċerka għaddejja eżattament fuq l-interazzjoni bejn il-bniedem u r-robot. Qegħdin fil-laboratorju tal-kontroll awtomatiku. Simon, X'nifhmu b'robot? Sewwa, robot hija tip ta' magna awtomatika, però sofistikata ħafna. Hemm diversi livelli ta' awtomazzjoni. Jista' jkolli awtomazzjoni fejn magna tagħmel oġġett wieħed, pereżempju, tikkontrolla temperatura ġo kamra jew ġo karozza, b'mod ovvjament awtonomu. Però robot jista' jagħmel ħafna iktar minn hekk, għaliex normalment huwa ddisinjat mill-bidu nett illi l-affarijiet li jista' jagħmel mhumiex oġġett wieħed. Per eżempju, fil-manifattura jista' jkolli robotic arm li tista' tagħmilli welding, tista' tagħmilli spraying, tista' tassembla flimkien pjanċi ħalli taqgħad karozza jew vapur jew oġġett ieħor. Allura min-natura tagħha l-ħiliet li normalment nassoċjaw ma' robot, anki robots li jistgħu jimxu per eżempju ħalli jagħmlu search and rescue operations, eh, huma iktar sofistikati u iktar viċin lejn dak li normalment jista' jagħmel il-bniedem. U allura rridu nkellmuhom. U allura rridu b'xi mod ninteraġixxu magħhom u peress li jidher li fil-futur l-użu tar-robots ħa jkun iktar komuni anki f'sitwazzjonijiet ordinarji, fid-dar jista' jkollna robots pereżempju jnaddfulna l-kmamar tagħna, l-importanti li jkun hemm interazzjoni qawwija u b'mod naturali bejn robot u l-uman. Qisna kif jiena qed inkellem lilek Nista' nkun ikolli sitwazzjoni fejn bl-istess mod inkellem robot jobdini u jkellimni lura. U wieħed mill-proġetti li kellna dan l-aħħar f'dan il-laboratorju, kien taħt Gabriella fil-fatt li għamlet din ir-riċerka, kien preċiżament fuq hekk. Kif nistgħu nikkomunikaw ma' robot permezz tal-użu tal-kelma. Fejn hi tista' tordnalu x'għandu jagħmel, ir-robot jesegwixxi dak il-kmand u jekk isib problema, ikellimha lura.

I am ready for the next command.
Go forward ten centimetres. Moving forward ten centimetres.
Kif rajt, hemm interazzjoni miż-żewġ naħat. Kemm Gabriella tagħti kmand lir-robot u jifhimha kif ukoll ir-robot ikellimha lura f'każ li jsib problema. Proset.
Gabriella, x'fadal isir? Ifhem s'issa u jaħdem b'kemm vuċi ta' raġel u kif ukoll ta' mara. Bħala vokabolarju għadu limitat u the step forward ikun li nespandu l-vokabolarju b'applikazzjoni differenti. Dan jagħti lok għal iktar riċerka u b'hekk nistgħu nimxu iżjed 'il quddiem. Tajjeb, mela l-ewwel pass għamilnieħu, forsi t-tieni u t-tielet. Nisperaw li nibqgħu għaddejjin ħalli naslu fejn irridu naslu. Prosit! Fuq kollox, żgur nixtiequ naslu f'sitwazzjoni fejn nitkellmu ma' robot jew kompjuter bl-aktar mod naturali possibbli u fil-każ tagħna bil-Malti. U dan bdejnieh. Għalhekk ħammur lura fil-Fakultà tal-ICT għand il-ħabib antik tiegħi tal-Liċeo, il-Professur Paul Mikallef, għax din ir-riċerka hija l-linja tiegħu. Fiex wasalna? Biex nitkellmu ma' magna bil-Malti imma b'mod naturali. Meta tiġi biex titkellem mal-magni, il-magni ma tantx jafu allura trid tgħallimhom. Trid tgħallmu ġiex affarijiet. Waħda hi kif jitkellem u l-oħra hi kif jifhmek. Jien bdejt naħdem fuq l-aspett ta' Il-kompjuter ikellimni xi xi ħmistax-il sena ilu. Ippruvajt l-ewwel nuża teknoloġija Ingliża imma fil-fatt kienet ċara daqs il-kristall li rridu nagħmlu kollox mill-bidu għall-Malti. Kont bnejt sistema rudimentari bħala riċerka, però kienu ġew in-nies tal-FITA li huwa l-organizzazzjoni li tieħu ħsieb il-persuni b'diżabilità, għoġbithom, u bdew jittrejnjaw lin-nies tagħhom fuqha. Però naturalment kellha ċerti limitazzjonijiet u ġie ż-żmien meta saqsew il-Gvern għal fondi biex jibnu sistema professjonali. Dis-sistema fil-fatt inbniet. Allura llum inti tista' mill-kompjuter tiegħek issaqsi tikteb sentenzi bil-Malti u l-kompjuter, kif qed tara hemmhekk il-kompjuter hemm jgħidhomlok. Tejjer, fis, sitta u nofs. Naturalment imbagħad hemm bil-maqlub li l-kompjuter tkellmu int u bħalissa qed nibdew fil-fatt nagħmlu r-riċerka jew qed nippruvaw niżviluppaw ir-riċerka biex il-kompjuter jista' jifhmek intu titkellem.
Semmejtli l-kumplikazzjonijiet, Prof.
Hemm ħafna komplikazzjonijiet fil-ġiex aspetti tas-sistema. Ħa nitkellem fuq tnejn żgħar fuq is-sistema tat-text to speech. Waħda għandha x'taqsam mal-lingwa, fis-sens illi inti meta tikteb tuża full stops u commas u dawn naturalment il-kompjuter m'għandux jgħidhomlok. Meta jiġu minn fuq l-internet għandek kull tip u għamla ta' mod u ta' numri, pereżempju ħa ngħidu l-ħin. Il-ħin, ara, il-kompjuter hemmhekk għandu miktub numri. is-sitta u nofs bħala numri, imma għalilek irid jgħidilek is-sitta u nofs, allura irid jagħraf in-numri biex jaqlibhom. Għandek ukoll l-aspett ta' kif da ħajt il-klim, inti ma tistax tirrekordja l-klim kollha li għandek fid-dizzjonarju. Allura, meta dan niġu biex nagħmluhom teknoloġikament, inti tirrekordja biċċi żgħar ngħidulhom dajfons, ġifieri biċċa fonema ma biċċa fonema oħra. Ħana ti eżempju b'kelma. Per eżempju, ħan l-kelma mar. Din il-kelma mar għandek bżonn Silenzju emme. Emme a. A erre u erre silenzju. Mela għandek bżonn erba' għal dil-kelma. Daw iridu jkunu storjati fil-kompjuter, jaf li jrid jagħmel dal-erba, jrid imur isibhom, jrid jara l-intonazzjoni, jrid jara kif ħajqabbadhom flimkien, u naturalment da kollu jrid isir f'ħin qasir, għax inkella tiddiqa tistenna.
Mela xi skoprejt s'issa? Skoprejt illi fejn tidħol il-lingwa, ir-realtà f'Malta hija waħda kumplessa immens. Minn banda, il-Malti, lingwa ħajja li qed tinbidel u tiżviluppa, anki permezz ta' dijaletti u reġistri speċjalizzati. Mill-banda l-oħra, l-Ingliż ta' Malta, bil-karatteristiċi tiegħu. Imbagħad, hemm ukoll il-lingwa tas-sinjali Maltija. Insomma, Mosaic multilingwi minkejja ċ-ċokon tagħna. Skoprejt li qegħdin naħdmu biex il-Malti jsib postu fit-teknoloġija u biex din it-teknoloġija tasal li tikkomunika magħna bl-aktar mod naturali possibbli. Skoprejt ukoll illi qegħdin niżviluppaw u ntejbu għodod illi jgħinuna nlaħħqu mal-ammont enormi ta' informazzjoni illi qed niġġeneraw kuljum. Il-vjaġġ ikompli dalwaqt, bir-riċerka fl-iżvilupp tal-Malti, fil-lingwa tas-sinjali Maltija u fid-dijanjosi u kura għal min għandu nuqqas fl-abbiltà li jitkellem. Ngħidu li l-lingwa hija frott ta' żmien li fih wieħed ikun qiegħed jgħix. Illum bla ebda dubju, żmienna huwa kkaratterizzat mill-internet u l-midja soċjali, biċċtejn għodda indispensabbli għas-soċjetà moderna. Ta' min allura jsaqsi kif dawn l-elementi qed jinfluwenzaw il-lingwa. Żammejt ftit lil Michael Spaniol wara lezzjoni li kellu biex niddiskuti miegħu dan l-iżvilupp.
Ħbatlek ma l-istudenti jina u diħ, hello, kellek xi kors speċjali? Ej, vivet, namlu għom għanna studenti jagħmlu l-Malti mediku, dawn huma studenti barranin, qed jitgħallmu l-Malti, l-Malti l-mediċina, x'daw beħsibhom isiru tobba, jistudjaw biex isiru tobba, eh, biex meta mbagħad imorru l-isptar kun jistgħu jitkellmu mal-pazjenti bil-Malti kif nuxira u xejn. Mela, il-Malti madux biss tal-Maltin, għanna l-istudenti. Tal-barranin u koll.
Allora, kif qed jinbidel il-Malti? Il-Malti huwa lingwa ħajja u bħal kull lingwa ħajja oħra tinbidel. Ta' jisir għandek xitla. Għandek xitla li tarmi tarmi l-wera, mbagħad kollok wera li jmut, l-istess il-kliem, il-kliem tal-lingwa għandek xi kliem ġdid. U kliem ieħor li jinqata' jibda jinqata'. Pereżempju, fejn għafin kliem ġdid għandek kull avvanz fit-teknoloġija da jkollu bżonn isem, u x'hekk kull biċċa li jkollna ġdida. Allura għandek il-laptop, it-tablet, il-kamera u x'nafjien dawk kollha ħajkollok kelma ġdida. U bil-maqlub, ċertu affarijiet li m'għadniex nużawhom, dal-kelma għalihom ħa tibda tinqata'. Eh, qabel kena typewriter, illum ma tantx għandna nużawha, tinqata' u xek. Jew fejna fina kellek is-sena tan-newl li kienet komunissima fl-antik, illum qed tinqata' allura il-kliem marbut ma' dak is-sena jibda jinqata' ukoll. Michael ħafna min-nies jafuk bis-saħħa tal-paġna tal-Facebook Kelma Kelma. Il-mezzi soċjali Kif qed jibdluha l-lingwa? Sewwa, illum il-ġurnata il-Facebook insomma u l-internet sar qisu tsuntier u xek qabel kulħadd kien jiltaqa' fuq tsuntier u llum kulħadd jiltaqa' fuq Facebook. Jiġifieri l-fatt li nqattgħu ħafna ħin fuq l-internet, bilfors l-internet ħajbda jinfluwenzana. Sewwa jinfluwenza il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu, kliem ġdid diħel mill-internet. Eh, minn Facebook u mill-internet f'sens wies għax għandek ħafna siti soċjali li huma bl-Ingliż, allura jkollok ħafna kliem, aktarx mill-Ingliż u xek li jibda diħel bil-Malti. U mbagħad intuh naqa' bix-xira Maltija. Fejn naf jien għandek tikklikkja u tixxerja saret komuni llum mhux hekk taqsam xi ħaġa ma' ħaddieħor fuq Facebook u tiddawlowdja u tapplowdja, msa għandek ħafna minn dawn. Is-sabiħa hija li mhux nisselfu biss mil-lingwa barranija, imma ġieli naqbdu kelma li ilha għandna minn żmien żemżem, imma ntuha tifsira ġdida. Pereżempju, jekk ngħidlek tniżżel, Jekk ngħidlek ilbieraħ niżżilt film. Hemmhekk ma jfissirx m'għadhiex it-tifsira l-antika li jiena qbadt xi ħaġa u poġġejtha hawn taħt, imma issa saret tfisser iddawlowdjajt il-film. Jiġifieri dan huwa s-sabiħ tal-mezzi soċjali li mhux biss ituna kliem ġdid imma l-kliem li għandna ituhom ituh kulur ġdid, għandek lewn ġdid fil-kliem. Ħaġa interessanti li għandek fil-mezzi soċjali huma l-abbrevjazzjonijiet, jiġifieri t-taqsir. Taf inti meta tkun qed tibgħat messaġġ jew SMS jiġifieri jew fuq Twitter għandek numru ta' karattri li tista' tikteb bihom. Allura l-anti limitat fl-ispazju trid tibżal kull kelma. Allura xi jagħmlu ż-żgħażagħ, speċjalment huma jħobbu jħolqu dawn l-affarijiet ġodda, jaqbdu kelma u jqassruha. Fejn naf jiena, jagħmilulek flok jekk jogħġbok, jiktiblek JJ. Sewwa JJ, allura dik tġi tfisser jekk jogħġbok. Jew moħra interessanti jagħmillek numru u ittra, jagħmillek for, erba' u si. Ittra ċe, sewwa ġi forsi. Forsi nagħmel hekk, sewwa, allura dawk kollha huma affarijiet ġodda. Naturalment, tajjeb ngħidu li dawn l-abbrevjazzjonijiet huma huma f'posthom fuq Facebook, fuq Twitter, fl-SMS, imma mbagħad meta nagħmlu l-eżami hemmhekk storja oħra, hemmhekk niktbu niktbu l-kelma sħiħa. Ġifieri jisek għandek żewġ realtajiet, għandek. Il-kelma mitkellma, il-kelma miktuba u l-kuntest li tingħad fih. Mhux għalik il-kuntest, jiġifieri jiena mod għandi karta sħiħa fejn nikteb u hemmhekk allura forsi niktibha sħiħa FORSI. U mod qed nikteb messaġġ, allura hemmhekk irrid nibża' l-ispazju u qed niktibha qasira. Dan qisu bħal ilbies sewwa, inti meta tmur tix tilbes mod imma meta tmur fejn il-baħar tilbes mod ieħor l-istess il-lingwa tadatta skont il-kuntest, jekk qed nikteb f'eżami nikteb kelma sħiħa jekk qed nibgħat messaġġ nista' nuża Kelma oħra, u dawn kollha jkomplu jagħtu kulur lil-lingwa, jkomplu jsebbħuha.
Ladarba qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp fil-lingwa, nixtieq immur ftit lura fiż-żmien u ma' Olvin Vella nitfgħu raġġ dawl fuq ir-riċerka fl-istorja tal-Malti.
Meta konna qegħdin nitkellmu ma' Michael Spaniol fuq l-iżvilupp tal-lingwa Maltija, fost affarijiet oħra qamet il-kwistjoni tat-taqsir tal-kliem. Da fenomenu ta' Twitter, tal-Facebook, l-SMSs illi kollox inċekknu kulħadd jivvintaw?
Le, jiena u inti tnejn mister. Għandna l-ewwel ittra u l-aħħar ittra. Qassarnihom. Kaċċatur, meta ma riedx in-nies jeklulu fl-għalqa biex jaħluh fil-paċi. Qabad ġebla u fuqha kiteb l-ewwel ittra u l-aħħar żewġ ittri bit-Taljan, riservato, RTO, mhijiex reserved to owner. It-taqsiriet kienu magħna minn dejjem. Imma hawnhekk quddiemna għandna ktieb illi mhuwiex magħmul mit-taqsiriet. Huwa magħmul minn mijiet ta' kliem bil-Malti ta' 270 sena ilu. Baqa' manuskritt, rawh biss xi erba' min-nies illi kienu interessati jiktbu d-dizzjunarji u bir-riċerka li saret fl-Università minn żewġ studenti, Rosabel Carabott u Joanne Trevisan, se jkun ippubblikat fl-Għid tal-2016. U l-awtur?
De Soldanis. Ta' De Soldanis, dal-famuż Damma ta' De Soldanis.
Id-Damma hija l-ewwel dizzjunarju bil-Malti, imma li hemm interessanti għar-riċerka tagħna illi barra li jitkellem fuq l-ilsien Malti, jitkellem fuq il-kultura in ġenerali. Kelma bħal imnarja jiddeskrivihielek fi 300 kelma. Illum, il-Professur Aquilina jekk tiftaħ id-dizzjonarju tiegħu jgħidlek il-festa ta' San Pietru ta' San Pawl iċċelebrata l-Imdina b'pompa kbira, waqt li dan jgħidlek li l-Maltin kollha tar-raħal jitilgħu l-buskett, jiskru, jieklu, idoqqu u anke l-pittur Favrè pitter ix-xena fuq il-post. Qejli inti liema dizzjonarju modern kien jikteb bħalma jikteb hu. Inkella l-kelma għawwiema jgħidlek il-femminil ta' għawwiem u jżid imma li n-nisa tal-Isla jgħumu aħjar mill-irġiel.
Għand il-familja hemm jien se jieħdu pjaċir bi. Anke li għalek il-figolla, li l-figolla kull ma kienet għaġina moqlija fiż-żejt u jibda jagħti anke l-ingredjenti. Ġifieri iktar minn dizzjonarju, iktar dokument soċjali. Iva. Il-kliem, nara xi kliem għalija stramp il-kitba tiegħu, x'bidliet kien hemm fil-kliem fil-ħoss? Kien hemm bidliet fil-ħoss, iva. De Soldanis kien jitkellem differenti minna. Dan kien jitkellem fan-nies tax-Xewkija, kien jgħid kelb u kattus. Ma kienx jgħid il-q. Dan kien jgħid it-th. Fil-fatt, id-dizzjonarju ma jismux proprjament id-damma, imma hu kien jgħidha ż-żamma. Għax f'Malta ta' mitej sen ilu, Kellna t-TH. It-TH tal-Ingliż biex ngħid hekk biex jiftehmu n-nies. Iva, ma konniex ngħidu deheb, imma konna ngħidu dheheb. Mela l-problema li għandna nippronunzjaw it-TH fl-Ingliż kienet għandna u armejniha. Ija. Proset. Dan ktieb għall-lajt u għad li se joħroġ. Għall-lajt kalla jrid.
Żgur se nieħu pjaċir nidħol fih. Aħna nirringrazzjaw l-istudenti tagħna li ħadmu dan ix-xogħol. Grazzi.
Sa issa ħarisna lejn il-lingwa mill-aspett mitkellem u miktub. Imma aħna nafu li biex nesprimu ruħna nużaw ukoll ġesti u sinjali. Erġajt lura għand Albert Gatt li qabbadni mal-kollega tiegħu il-professur Patrizia Paggio li bħalissa tinstab Copenhagen.
Patrizia, we tend to use our hands a lot when we speak.

You're welcome, you're welcome.
Patrizja u Albert kellmuna fuq l-użu tal-ġesti li nagħmlu bla ma nirrealizzaw waqt li nitkellmu. Imma l-ġesti jintużaw ukoll minn nies neqsin mis-smieħ. Biex narem x'differenza, semmur għand il-professur Mari Alexander, pioniera fir-riċerka tal-lingwa tas-sinjali Maltija.
Il-lingwa tas-sinjali. Imma di lingwa? Ħafna kienu jaħsbu li mhijiex, imma fil-fatt nafu li hija lingwa mħabba li għandha l-istess karatteristiċi tal-lingwi mitkellma. Dawn huma bbażati fuq il-ħsejjes, il-ħsejjes innifishom ma jagħmlu ebda m'għandhom ebda tifsira, imma naqduhom flimkien biex noħolqu tifsiriet differenti fil-kliem u fis-sentenzi. Hekk ukoll fil-lingwi tas-sinjali kollha. Huma bbażati fuq l-istess parametri, jiġifieri għandna, il-forma tal-id, forom differenti, u mbagħad għandek l-orjentazzjoni, jekk hux l-isfel, il-fuq, la ġenba, eċċetera Għandek fejn tkun qiegħda l-id jew l-idejn, hekk jsir bi tnejn, jekk hux qed tmiss mar-ras jew ħdejn ir-ras, eċċetera U mbagħad għandek il-wiċċ, li huwa importanti ħafna għaliex jekk intix qed issaqsi mistoqsija jew le, ħafna drabi jiġi minn hemm, ikun hemm affarijiet oħra. U mbagħad Dawn jingħaqdu f'sinjali differenti. Imbagħad għandek ukoll illi l-bidla tat-tifsira li ssir mill-fatt li inti tgħaqqad is-sinjali flimkien f'sentenza. Ir-riċerka fejn sejra? Bdejna bil-vokabolarju tal-lingwa tas-sinjali għax dik li hija l-iktar ħaġa faċli, l-iktar ħaġa konkreta u bżonnjuża. Għamilna dizzjunarju, ppubblikajna ftit volumi, issa se qed nisperaw li sal-aħħar tas-sena jkun online u jibqa' updated. Kien hemm ukoll studju fuq il-vokabolarju biex naraw l-affarijiet li mhux daqshekk faċli tistudjhom bħal fil-lingwa ta' mitkellma għandna l-kelma frott li tiġbor fiha ħafna frott individwali. Fil-lingwa tas-sinjali hemm mod kif tgħid frott? U fil-fatt naraw li għandhom sistema Kif jgħaqqdu t-tliet komponenti prinċipali, per eżempju larinġa, tuffieħa, banana, f'sinjal wieħed? Banana.
Tuffieħa. Larinġa. Frott.
Eh, Umbat għanna riċerka li saret fuq il-lingwistika, l-iktar il-grammatika, illi eh, wriet kif, per eżempju, hemm ċertu regoli tal-grammatika, għax aħna naħsbu li la hija lingwa ta' sinjali, forsi m'hemmx regoli, tista' tibda billi tuża l-sentenza Maltija u tagħmilha kull sinjal, sinjal għal kull kelma, fil-fatt mhux hekk isir. U mbagħad kien hemm l-istudju dwar kif tista' tinkiteb il-lingwa tas-sinjali Maltija biex inkunu nistgħu nipproduċu riżorsi. Aħna użajniha wkoll għad-dizzjunarju, ippubblikatu anki jidher fuq id-dizzjunarju online. u wkoll użajnieh biex inkunu nistgħu nużaw ċertu stejjer tat-tfal u qed nisperaw li dawn ir-riżorsi jiżdiedu biex ikunu jistgħu jkunu l-bażi li biha student deaf fl-iskola jkun jista' l-ewwel jitgħallem jikteb il-lingwa tiegħu, il-lingwa tas-sinjali, u abbażi ta' dik tkun ħafna iktar faċli għalih li jitgħallem jaqra u jikteb lingwi oħra li mhumiex aċċessibbli għal kollox għalih, bħall-Malti u l-Ingliż.
Mela għandna lingwa tas-sinjali Maltija u din qed tikber u tevolvi. Issa mal-Professur Kenneth Camilleri nixtieq nifhem x'qiegħda tagħmel it-teknoloġija kemm għal-lingwa tas-sinjali kif ukoll għall-bżonnijiet speċjali ta' membri oħra fis-soċjetà. X'inhi r-rabta bejn it-teknoloġija u l-lingwa tas-sinjali? It-teknoloġija nistgħu nużawha biex inkunu nistgħu nagħmlu magna, kompjuter, illi kapaċi tifhem il-lingwa tas-sinjali. F'dal-każ inkunu rridu nużaw kamera illi tħares lejn ix-xena u tifhem ix-xena. Kif tista' timmaġina din hija problema diffikultuża. Żgur għandek ħafna challenges x'tegħleb. Mela, wieħed irid japprezza illi Meta aħna naraw xena, f'dal-każ xi ħadd jagħmel is-signing, għandna parti kbira minn moħħna li kapaċi tipproċessa xeni viżivi, b'mod li aħna qas nafu li nagħmluha, bla mment nagħmluha. Iżda magna kull ma tagħmel huwa tuża kamera. U kamera kull ma tara huwa tiċpisa ta' kuluri u dwal. Minn dan kit tiċpisa irridu noħorġu l-oġġetti u l-komponenti, il-persuna taqlagħhom imma l-background, l-idejn, il-wiċċ, nittrekkjaw il-wiċċ u l-idejn u eventwalment nagħrfu flimkien da kollu x'inhu s-sinjal li qed jipprova jagħmel il-persuna. Issa ħafna drabi dan isir fuq nies li jistajnjaw ġo ambjenti kondizjonati, ġo studio, ħarġu qudiem il-kamera, aħna nixtieq nagħmlu huwa li noħorġu dan barra. Iżda timmaġina barra triq fejn għandek id-dwal huma mhux kondizzjonati, għandek background jċaqla b'affarijiet eh, ħafna affarijiet, klater ngħidilu aħna, ehm, il-persuni se tkun ukoll f'qada mhix frontali mal-kamera, jisikun libes ukoll il-biż varjat, mhux mażul apposta, u jista' jkollu iktar minn signer wieħed li qegħdin jitħattu bejnietom. Hemmhekk iċ-challenges jikbru ħafna u aħna flimkien ma' riċerkaturi internazzjonali qegħdin nipprovaw insolvu din il-problema. U allura għal dawk li għandhom ħtiġijiet aktar wiesgħa, x'qed tagħmel ir-riċerka? Aħna f'dan il-laboratorju naħdmu fuq żewġ aspetti partikolari ta' teknoloġija. Waħda tissejjaħ brain computer interfacing fejn nieħdu s-sinjal mill-moħħ u nipprovaw nagħrfu x'inhi l-intenzjoni tal-persuna li tixtieq tagħmel il-persuna. Per eżempju aħna għandna brain controlled music player illi nistgħu nħaddmuh permezz tal-sinjali tal-moħħ biss. It-tieni teknoloġija hija dik li tisejjaħ eye gaze tracking, jiġifieri niffollowjaw il-ħarsa tal-għajnejn. Jekk persuna għal xi raġuni jew oħra ma tistax tuża keyboard jew mouse, u hemm diversi raġunijiet għalfejn dan jista' jsir, allura jekk nittrakkjaw fejn qed iħares il-persuna, Nistgħu nużaw il-ħarsa biex inkunu nafu li l-persuna tixtieq tiftaħ software partikulari u tħaddimu dal-software partikulari li tella' keyboard u tista' tittajpa l-ittri permezz tal-ħarsa ta' dil-persuna biss. U b'hekk ftaħt il-possibilità ta' komunikazzjoni għal persuna li għandha kundizzjonijiet partikulari. Però jiena ngħid ukoll li jekk din it-teknoloġija ssir robusta u reliable biżżejjed, tista' wkoll tintuża minn kulħadd, mhux minn dawk li jkollhom neċessarjament jużaw din it-teknoloġija.
Minn hawn nixtieq nitla' għand il-Professur Helen Grech u Ritian Grima li jispeċjalizzaw fl-istudju tat-terapija komunikattiva. Nixtieq imm is-suġġett għal qalbi ħafna. Uħud minna, kbar u żgħar, għandhom l-abbiltà li jikkomunikaw imxekkla. X'qegħdin nagħmlu għal dawn in-nies biex nifhmuhom, u aktar minn hekk, biex ngħinuhom?
Fiex waslet ir-riċerka dwar id-diskors u l-lingwa tat-tfal Maltin li forsi għandhom xi problema? Eħe, aħna ridna bħala dipartiment l-ewwel ma nibdew biex naraw kif jiżviluppaw b'mod tipiku it-tfal Maltin. Biex mbagħad nkunu nistgħu noħolqu għodda ħalli nkunu nistgħu nidentifikaw dawk li it-tfal li mhumiex jiżviluppaw b'mod tipiku u li ħafna ġenituri u anka nanniet, speċjalment f'Malta, jinkwetaw għaliex dan ma tkellem. Illum il-ġurnata eh, għandna l-għodda, żviluppajnihom bl-għajnuna ta' fondi mill-Unjoni Ewropea eh, biex żviluppajna l-ewwel testijiet għamilna sitt snin Eh, għaddejjin fejn eh, eh, fukajna ħafna fuq tfal bejn sentejn u sitt snin, nafu issa it-tfal Maltin kif jiżviluppaw il-lingwa jew il-lingwi tagħhom għax aħna qegħdin f'kuntest bilingwu u allura bekk nistgħu inqablu tfal li qed idumu biex jitkellmu jew mhumiex jitkellmu ma x'inhu tipiku għat-tfal Maltin. Għax x'inhu tipiku għat-tfal Maltin mhuwiex bilfors tipiku għat-tfal li qed jiżviluppaw lingwi oħra f'pajjiżi differenti. Semmejt il-bilingwaliżmu favur jew kontra tagħna? Vantaġġjuż ħafna. Qabel konna ngħidu anke li t-tfal il-ġenituri u t-tfal li qed isibuha diffiċli, it-tifel tesponih iktar minn lingwa waħda. Illum il-kontra, illum għandna riċerka li tindika biċ-ċar li iktar ma nesponuhom għal-lingwi li tfal iktar aħjar. Proset, mela saret ir-riċerka, loqna lodda, se nagħmlu għal-futur? Il-futur għanna ħafna, eh, xirridu namlu diġa bdejna, infatti, qed nikkonċentraw fuq eh, il-vokabular ta' tfal Maltin, it-taħlita ta' l-Ingliż u Malti li jużaw, eh, għanna l-odda u koll u għan iktar fuq id-diskors kif inhu miktub u l-qari biex nistgħu nidentifikaw tfal li qed isibuha diffiċli bħal tfal li eh, għandhom dyslexia, per eżempju, dyslexia, u koll għanna qed niżviluppaw għodda biex nistgħu nidentifikaw tfal li għalkemm ma jkollhom problemi kbar ta' smieħ jew laqas problemi xejn, imma isibuha diffiċli biex jinterpretaw id-diskors. Allura dik teffettwalhom l-edukazzjoni u l-futur tagħhom. Mela issa ngħaddi għal Grutjen u nitkellmu naqra fuq il-problemi tal-kobor li naturalment jien għandi interess personali hemm. X'inhuma l-problemi ta' nies li jilħu ċertu età? Fil-fatt, aħna aktar ma nikbru, aħna dejjem nistennew li ninbidlu. Issa bħalma aħna ninbidlu anke fil-mod ta' kif nimxu, niċċaqalqu, hekk ukoll fil-komunikazzjoni konna ftit jew wisq tibdil ukoll. Issa, waħda mill-iktar affarijiet li forsi jilmentaw dwarha l-anzjani hija dik l-abbiltà li niftakru l-kliem u li ovvjament imbagħad ngħiduhom. U ħafna drabi ssib min jgħidlek li għandu did-diffikultà u għandu dal-kliem fuq il-ponta ta' lsienu u ma ma jistgħux jiġu, ma jistgħux joħorġu. U dan, ovvjament, kulħadd jesperjenzah f'xi żmien jew ieħor, imma iktar ma nikbru fl-età, anke sibna wkoll fir-riċerka wkoll li, iktar hemm ċans li nħossuha. Sibna wkoll li mhux biss l-età tagħmel differenza għal din id-diffikultà, imma wkoll l-ammont ta' żmien li wieħed ikun dam l-iskola. U fil-fatt sibna mela dawk in-nies li damu iktar l-iskola u forsi jagħmlu iktar korsijiet u baqgħu jitgħallmu, għalihom tkun ħafna iktar faċli li jiftakru l-kliem u ovvjament jipproduċuh. Mela allura dan ifisser bażikament li iktar ma aħna nżommu ruħna attivi mentalment, li nitgħallmu iktar, li nibqgħu nitgħallmu, nibqgħu naqraw, dan għandu jgħinna iktar biex insibu l-kliem aħjar u nikkomunikaw aħjar ukoll. Meta nkellmu l-anzjani qed nitkellmu wkoll fuq is-saħħa. Eżatt, ir-riskju sfortunatament iktar ma nikbru fl-età iktar jiżdiedu r-riskji ta' affarijiet, diffikultajiet mediċi u newroloġiċi. Minn dawn id-diffikultajiet imbagħad jinħolqu wkoll diffikultajiet li għandhom x'jaqsmu mal-lingwa u t-taħdit u l-komunikazzjoni. Mela, fil-fatt, terz tal-persuni li jkollhom puplesija insibu li jiżviluppaw diffikultà li tissejjaħ afażja jew inkella aphasia. Din bażikament hija diffikultà li taffettwa lil dak li jkun waqt li jkun irid jitkellem, waqt li qed jipprova jifhem 'il ħaddieħor u anke meta jiġi biex jikteb u jaqra. U l-impatt ta' din id-diffikultà tal-afażja fil-fatt huwa kbir għaliex inti m'intix, mhijiex sempliċiment il-lingwa biss li hija affettwata imma l-ħajja tiegħek ta' kuljum għax aħna nikkomunikaw il-ħin kollu bażikament. U minħabba li nafu kemm hi importanti din il-kundizzjoni għal anke għal min ikollu din il-kundizzjoni u għall-ħajja tiegħu, aħna qed nagħmlu minn kollox biex nikkollaboraw anke ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa u anke iktar 'il bogħod bħall-Awstralja pereżempju biex Kemm jista' jkun noħolqu, anzi ngħollu l-livell tar-riċerka l-ewwel nett u noħolqu mbagħad aktar testijiet adattati u anke metodi tajbin u ta' kwalità għolja ta' terapija biex fl-aħħar mill-aħħar ovvjament ngħinu lil dawn il-persuni mill-aħjar li nistgħu. Kemm hu sabiħ li tara li bir-riċerka qegħdin intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Ir-riċerka bla dubju hija l-futur ta' pajjiżna u għalhekk nixtieq nisma' l-viżjoni tar-Rettur tal-Università, il-Professur Juanito Camilleri.
Prof. Camilleri, fid-dawra li għamilna mal-Università, intbaħna kemm ir-riċerka hi essenzjali. Lejn fejn sejra l-Università f'dan il-qasam? Ir-riċerka hija essenzjali mhux biss għall-Università imma għal pajjiżna. Kif taf, id-dinja għaddejja minn bidla profonda. Għandna bidla teknoloġika, bidla anke fil-klima u ekoloġika, għandna bidla fis-soċjetà tagħna, fil-fibra tas-soċjetà u anke ta' l-politika li qed naraw kif qed tiżviluppa madwarna. Jiġifieri, meta aħna nitkellmu fuq ir-riċerka, ir-riċerka qiegħda fuq Qalba tar-risposti li rridu nsibu għall-għażliet li d-dinja qed titfgħalna quddiemna. Pajjiż ma jistax ikun sovran, pajjiż ma jistax jiżviluppa l-identità tiegħu f'dinja ta' bidla jekk dawka l-għażliet li jrid jagħmel ma jkunux ibbażati fuq l-aħjar għerf u l-iktar għerf aġġornat li jista' jkollu. Ġifieri, meta nitkellmu fuq ir-riċerka, qed nitkellmu fuq is-sostenibilità ta' pajjiżna, qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja li ħa jkollha uliedna. Issa mill-aspett tal-università ovvjament aħna qegħdin hawnhekk biex inservu lil pajjiżna. Ir-riċerka hija importantissima. Sar ħafna investiment f'daw l-aħħar disa' snin, għaxar snin fil-infrastruttura tar-riċerka u anke fl-attività attwali tar-riċerka. Tant u hekk issa nippubblikaw rivista erba' darbiet fis-sena It-think li forsi xi wħud ġiġa rawha li aħna nipprovaw nippopolarizzaw iktar dak li jsir fil-laboratorji tagħna mill-akkademiċi tagħna kif ukoll mill-istudenti. L-appell tiegħi huwa li Malta tkompli tinvesti fir-riċerka. Għaliex? Għax dana huwa investiment lejn l-impjiegi ta' kwalità li rridu naraw lil uliedna jkollhom għada. Dana huwa investiment fis-sovranità, fl-identità u fis-sostenibilità ta' pajjiżna. Malta bla riċerka Ma tibqax Malta il quddiem Imma dina il-bidla kollha li qed issir madwarna tirkibna. Bir-riċerka biss inkunu nistgħu aħna nkunu verament in-nies li niddettaw x'se jsir minna.
Il-vjaġġ tiegħi fil-qasam tal-lingwistika kien wieħed interessanti. Dort ħafna ma naturalment ma dortx kollox. Imma grazzi għall-ħidma ta' dawn ir-riċerkaturi li ltqajtu magħhom, jien fhemt aktar minn qatt qabel kemm għall-bniedem il-lingwa hi ta' importanza u komplessità li ma bħalha, aktar milli qatt immaġinajt. Tabilħaqq wieħed jista' jgħid illi l-lingwa hi tieqa miftuħa beraħ,